देखलियै ने डॉक्टर कते समझेलक अहाँके हैं बात जे नहीं मानैत रहे छियै कहैत रहे छियै नहीं कुछ हो या नहीं कुछ हो कनिको जे देरी करतियै तऽ जे है से कोनो से कोनो कुछो से कुछो भऽ जाए टाइम टेबुल कहला जे है से दवाई खाइ लए खाना पीना टाइम टेबुल खाइ लए

आ सुनू ना सब कीड़ा के जंगल झोकरा से कनी बच के रहब जल्दी आओ अली बिहार बहै छै जल्दी अरे जाय कोनो पड़त बात नहीं तुरंत है या इतना झाड़ा लेट नहीं करो जल्दी आओ के दैया के दैया ई मौगी हमरा गाछे तर न बैठलिया बुझाई पड़े ई धोसी के बेटी हमरा आम तोड़ लागी है क आम तोड़ लागी के बेटा खाओगे के बेटी गए के तोरा बेटा के खाओगे

छोटे के लिए न आए आठ महीना भर अगले महीना है डिलीवरी हुआ वाला आठ महीना भ गेलै अगले महीना ने धिया पुता होतै तब तऽ ये मौका छै धोची के पेट नका बच्चा के सुरैर के खाय के कनिया तोर घर वाला कतऽ छौ अभी गेलै झरा फिरा ओकरा तऽ कहैत रहै छी खाइ बेरमे सबूरे नहि होइत रहै है आ जहाँ तहाँ रस्ता पेरा में झरक फिरैत रही कनिया घर हमरा बैठा देलकै देख जे घर कर कतऽ छो घर या कहीं के दूर है टोला पर पोखरी मुहार पर ये मौका छै धोजी के पेट में का बच्चा के हमरा खाए के कनिया

चलू चलू बाबा से पहिले हम अहाँके देखा दै छी आउ। कतरा चेस करे ने छोरा लागे जानी अपनी आवाज अरे भाई एके रति त जे है से गेलिए धारा लगल छल आय आ एके रति में हम बुझै छलिए कि डनिया ही बुढ़िया के आबि जेतै की आबि जेतै अरे डनिया ही नहीं हेतै चलू ना देखा दै छी बाबा से अहाँके दुकान से लगा हम काम कर करके कुछो नहीं हेतै कुछो नहीं हेतै अरे चलू ना धाम ओझा से देखा दै छी चलू बाप रे की भऽ गेल अहाँके है छन्ने में छन्ना के भऽ जाबै तो कथी के देह है अहाँके से नहि जाय है कनिको बर्दाश्त करबै तऽ नहि हेतै है जाइ नचाई छी बुढ़िया हमरा कथी कऽ जाइ देलक छियै बाबा है ने जे धामी बाबा है ओहि बाबा लग जाइ छियै हम बजा के अनै छै अगर कुछो हेतै डाइन जोगिन वाला बात तऽ ठीक कऽ देतै डनिया बुढ़िया छलैया डनिया बुढ़िया छलैया दू भाई के डनिया बुढ़िया हेतै तऽ अपने ठीक कऽ देतै बाबा चुप बैठो आराम करो आबै छी हम रे भालू रे रे जल्दी जल्दी कर ना जाय के घर पर खाना उना खाए के जब पूजो पाठ नहीं केने छी भोरे भोरे ट्रैक्टर लगे बोलवा लेले ह एते लेट करे छे जल्दी कर जल्दी क्या से तोरा घर पर दादी कहल के जे है से बाबा ट्रैक्टर चलबै ह ताहि दुआरे बाबा तोरा ले लिअ हन बाबा कनि जे बड़ समस्या में छियै चलऽ ने कनि बा हमरा घर पर ई भेलौ तोरा बाबा हमर घरवाली जे है से गाछ लग बैठल छले हम आबैत रहिए घरवाली के चेक करा के दोस्तर लसा आ गाछ लग बैठा के हम झाड़ा फिरे चलिए ताबे में पता नहीं कोन बुढ़िया कथी कथी कथी आबि के जे है से कह देलके आ तखन से बाप पहाड़ के अटि रहल है बाबा चल ने कनी हमरा घर पर रे बौआ मनुकबा हाँ। ई काम धंधा छोड़ देने छी है बुझले बहुते दिन पहले छोड़ देली हम आई केहन बात करे था तू कहला काम छोड़ देला और तू तो लोग के भलाई करे छला कमी देला बाबा अरे एक बात सुन ना हमर बात डोरबा के कनिया के रहे तबियत खराब भ गेल एकरा ठीक करे के चक्कर में वो हमरे ठीक कर देल की देवी परेशान भ गेल छी बाबा कुछो है लेकिन हम तो नहीं छोड़बा तोरा हमरा ये चाहिए कुत्ता ना ना हम बाबा प्यार चली छी

कुछो दक्षिणा उछिना देबे दे हम जाइ छी बाबा अखन तऽ दक्षिणा नहि हम पाँच किलो लड्डू मान लै छियै से चढ़ा लड्डू नहि तऽ सोना के ठोप चढ़ा दिए सोना के ठोप सोनू के ठोप चढ़ा देबो हाँ, तोर कनियो रहतू ठीक हाँ। आ तोहर बेटो रहतू ठीक कनिया के अकेले उकेले नहीं छोड़ी है ठीक छै बाबा ठीक हो जाइ छी बहुत हम बहुत धन्यवाद गोर लागै छै बाबा आनंद रह ठीक छै ये एहि गाछी में सही में डाइन रहे है डनी अही बुढ़िया ई त नेंगरा बाबा हिनका देह पर आयल छले अहाँके जान बुझ के अहाँके झाड़ा लागि गेला कोइ तर एलियै तऽ देखले आब कान पकड़ लिया जे है से अहाँके छोड़ि खुरपेरिया रास्ता दक जंगल झोकरा दक नहीं हमरा आब देह घुमके छला रहि रहि के तर बैठलियै तऽ देखियो जब एना होई छल त हम सार के पेंटे में झाड़ा फिर लेती लेकिन नहीं अत रहती चल अती घर पर नहि कह सकलियै नहीं कह सकलिए कोई बात नहीं कान पकड़ लिया कान पकड़ि लिअ कए दिनसँ ओहि दऽ कऽ नहि आयब नहीं आब हम- आ अहूँ सब सुनसान रास्ता दऽ कऽ नहि आयब नहि तऽ कखन की भऽ जायत कोनो थाह नहि छै अपन अपन परिवार पर नजर राखब आओर ध्यान राखब चलू वीडियो नीक लागल है तऽ लाइक कऽ देबै चैनल पर नया छै तऽ सब्सक्राइब कऽ देबै शेयर दबा कऽ करब जय मिथिला जय मैथिली